Tēnei waiata nā tōku tūpuna whaea a Tina Mita Te Tai Rīwiri i tito. Te take i tito ai, mai i te te toru o ngā rā o Maehe 1800, 962 ka toromi tōku nei he tungāne ki tōku nei whaea, a Pāti Rēwiri me ōna nei kaihana nō roto o Ngāti Kuta, ko. a Pāti Rēwiri ōna tau 42, a Hōne Taurau Te Nana ōna tau 24, a Te Morenga Te Nana ōna tau 33. I taraona ki roto o Te Pēwhairangi, i tēnā rā 3 o Maehe 1962. Hoi nō, ā, i roto i tērā ka, ka tīmata tōku nei whaea me te katoa o ngā kaumātua kuia o tērā wā ki te tito te tahi mōteatea mō tēnei, mō tērā i roto o Rāwhiti I reira rātou e huihui ana, ka haere mai ki Waitangi, ki reira me Kāretu i roto o Ngāti Manu. I reira ka huihui rātou ki te tito i tēnei waiata. Tēnei korowai nāna i i mahi i ngā tau 1960. Ka tīmata ia ki te mahi i tēnei kākahu korowai. Nā tōku whaea i roto o Ngāti Manu a Riu Te Tai, nāna i tiaki Tēnei korowai, mai te matenga o tōku nei tūpuna whaea a Tina. Hoinoi te ata nei, te ata tū, ka tīkina i te ata nei kia whakamahia i tēnei, tēnei rā. Runga anō i te kaupapa kua whārikitia i tēnei rā. Ā, mai a te kemara ko Moia Puatea, ka puta mai ko Takurua, ka moe i a Ihaka Hakuene Te Tai, ka puta mai ko Mita Te Tai, ka moe i a Hira Hau, ka puta mai ko Tina Mita Te Tai, ka moe i a Te Heu Rewiri, ka puta mai ko Tīkawē me Pāti. ka puta mai ko te kaikorero, ko hau. Ki te taha o, o, o ona kaihana ia nga tenana nei, o te kemara, ka moe ia Puatea, ka puta mai ko Takurua, ka moe ia Ihaka Hakuene Te Tai, ka puta mai ko Mita Te Tai, me Kiritapu. Ka puta mai ko Henare te nana, ka puta mai ko ona nei kaihana, a Hone Taurau me Te Morenga. Koina te te pānga ki roto o Ngāti Kuta. He kaihana ki a rātou, a rātou. A mātou a Pāti te taha o Mita, o Ometa, nga kaihanga o nga tenana ko te taha o nga ia kiritapu. I tera wa ano ka e hapu ana etahi o nga o matou nei whanau, hoena ka whakahuangia tetahi ko Puhatai, the Gale Force Winds i tangohia i a ratou, Ko tērā tētahi, he mokopuna tuarua nō Tina, tō mātou nei tūpuna whaea. Anō tētahi ko Tokotoru, ko tērā tētahi anō he mokopuna tuarua nō Tina, tōna ingoa ko Tokotoru, the three, i Taronui, nā te mea tuatoru ko Moana. anō he he mokopuna tuarua nō tōna nei tuakana a Māra reira. Ko ēnā ngā, ngā, ngā mokopuna i whakahuangia e tōku nei tūpuna whaea a Tina, nā, ka tīmata mai te tito i tēnei waiata. Ngā kaumātua kuia o, o tērā wā.
Ā, koinei o te mea tuatahi e mihi kau ake ana rā ki te kaihana e whakamārama ana i ngā, i tēnei hoki o ngā waea tokotona nei tūpuna. I tupu tahi ake hoki mātou i te taha o te kuia rā i a ia i roto wai mā te taha o tā te nei marae o Raukura I Waima, nā, ka neke mai ki te taha o te taitama wahine, ki roto o Waitangi. Nā, ka tae ana ki ngā wā o ngā hararei, ko tā mātou mahi he haere mai ki te noho tahi mai me ngā kaihana, me tō mātou, me te taha i a Karani Tina mā, he kohi pipi te mahi, he kai pipi i aua wā, nē. Nā. Nā wau i tino mōhio ki ngā te ngā tāngata i i mau kino nei i roto i te ā whānui i roto o te Pēwhairangi. Engari i runga ake i muri mai i ngā kōrero tuku iho a rātou mā i te wā ia o ngā whānau o roto o Ngāti Kuta me ngā honohono hoki o mātou ki roto o tērā, tērā pito whenua. Nā te, e whakaaro ake ana rā i te wā i, i rongo ake ai i te toromitanga o ngā, ngā tokotoru nei, nā i Ngā kōrero rā, te whānau, ka hīkoi haere te Karani a Karani Tina i te taha o te o te moana mai i Waitangi ki Paihia. E whakaaro ake ana rā tēnei wā, tērā pea ka kite ia i ngā rimurimu, nē, tere, tere, taria mai ana he, he, E ngā, ngā ngaru nei ka, ha, utaina mai ki uta, nā, ka hoki anō. Nā, ka waihohia mai ngā rimurimu ki uta, ka whakaaro pea, whakaaro noa ianō, i te rape whakaaro ana te kuia i taua wā, e, mara. Ina taea koe te hakahoki mai i ngā rimurimu nei ki uta, he aha te take e kore koe e hakahoki mai i ngā, e taku tamaiti me ngā, me wana hoa, e, e pai mai ki uta. Nō reira ngā mātua i taua wā kīhai hoki i kitea e ahakoa te e hia nei wiki rātou e tirotiro ana i te moana kīhai i kitea. Nō reira pea kei roto i a ia tērā whakaaro nei o tērā mea o te rimurimu. Mehemea ka taea te moana te kawe mai i ngā rimurimu ki uta he aha ia kore hakahoki mai i tana tamaiti me wana hoa. Koirā pea te ia o te kōrero o taua whiti tuatahi. Te whiti tuarua he he tērā pea ka hīkoi haere ia ka kite ia te he marino mai ana te moana i mua i a ia. Nē, engari ke ahakoa te marino e te paki o te rā pea engari i roto i a ia e hāngurunguru tonu ana nē. Tera pea te kaha te mamae te ngaronga te kore kitea hoki tana tamaiti ne he rau au e tino mohi ana i te mamae o te whaea i te ngaronga o te tamaiti engari ina ata whakaarohia e tatou he mamae tino nui tena ne koira te me hanguru ngarua ana i roto i a ia E, ahakoa e paki mai ana waho, nē, engari kei roto i a ia, ā, tērā te, te raruraru kei roto i a ia, nē. Ka tae mai rā, ki taua wā, mahara kau ake ana he, he wā tino makariri muri mai o te āwhā rā. E koirā te kōrero a wētahi e mō ngā pukepuke katoa o tō roto o te Pēwhairangi, te wawa e tio ana i te huka o te makariri, te kōpeke o te tino makariri. Nā, kei roto i taua whiti rā te kōrero o te tio o te huka ki runga i ngā kāhiwi o roto o te runga o te whenua, engari kei roto i a ia he kupu horekau e tino hakamahingia ana i ēnei rā nei, ko te moe koromeke. Ko tēnā kupu te koromeke, he pēne me te pēpi kei roto tonu i te kōpū, te whaea, e koromeke ana i roto. Ka pērā te tangata ina Pākinohia nei hoki ki te makariri, nē, ka koromeke. Whakaaro pea ana te kuia nei, te Granny Tina, i tōna wairua e koromeke ana i te makariri, i te ngaronga o tana tamaiti, nē. Pērā tā te ia o te rereo tērā o ngā kōrero roto o taua whiti. Nā, ko te whiti tuawhā, Nga o a tatou nei kuia katoa, ahakoa te pouri o te, o nga kupu, nga korero, nga whakaaro roto i tetahi waiata pouri nei, i te mutunga ka rapu tatou, ratou i tetahi mea he hari, he hiki ake i te wairua o te tangata, nea. Na, ke Tōku ake, nōku ake tēnei whakaaro, nā te mea e rua ngā, ngā kōrero mō tēnei mea mō te tīrairaka, nē. Ko te tīrairaka kōrero tuatahi, he kaikawe kōrero tēnā waenga i mai te ao wairua ki te tangata, te tangata ki te ao wairua, nē, tērā te mahi a te tīrairaka. Nē, tētahi atu anō ngā tī, te mahi a te tīrairaka, he haututu, nē, he haututu. Na, i hakapai au, aini marika, he ahua penei te koroke nei a Uncle Paati i te, i te tīrairaka haututū nei. Ka pātai atu ki te, te whānau o ngā Clendon, ia, mātou i te rāwhiti, tirotiro ana e rua rātou nei whakaahua te, i te pā atu, runga i te pā atu i te marae i te rāwhiti. Ka pātai atu au ki a Matiu, mai, ē, pēhea te āhua a Uncle Pāti i tōna nei wā, he haututū? Ō, āe, ahakoa, ruku atu te koroua, ahakoa he āta mea, koia te mea tuatahi, te haere, me āe, haere tātou. Nā, i whakaaro pea au, tērā te tahi o te āhua o te tīrairaka, nei, he haututū. Nō reira, i roto i tērā whiti tuawhā, e rite tonu tō āhua ki te tīrairaka. Nā, e hē rua ngā kawenga, nā, ko te taha ki te kawenga kōrero o te ao wairua, nā, me te taha o te momo o te tangata hei hiki ake i te wairua. Hakapai ana ka Tahuri atu ia ki tērā aua, engari tōku whakaaro ake tēnā, ka hopukina ake te āhua o te tīrairaka, te harikoa, te haututū hoki o te tīrairaka i ōna nei wā. Koirā rau ētahi o ngā haka mārama mō ngā whiti o taua waiata me i rongo nei au i te whānau i a mātou hoki e tupu ake ana i roto o Hokianga nei. Te whiti tuarua, Whakaaro ana au pēnā te ngā kōrero hoki o ngā kaihana i a ia hīkoi haere ana i te, i te, te taha moana, ka tiro kau ake ia ki waho, e marino katoa ana te moana horekau e riporipo ana, horekau he Kano puapua tūātea i waho engari i mārino tonu ana te moana. Engari ka tiro ake ia ki roto i a ia, e ngarungaru tonu ana roto i a ia i te mamae pea, o te ngaronga o tana tamaiti, o te kore hokinga. Reira pea te whakamārama o tērā, tērā whiti. Ahakoa te marie nō waho, engari kei roto, e āwhā tonu ana roto i a ia. Te, te, te hua moe. E rongo koe i ngā, hou atu koe ki ngā tangihanga roto wā tātou nei marae, ka rongo koe i ngā aue o ngā kuia, nē, pēnei me te hua. Horekau e whati ana, nē. e hore e whati ana. Tērā te huamo i tākina ai tētahi kōrero mō tērā āhuatanga o ngā ngā momo tangi o ngā ngā tūpoupou e taho a tātou mate, ka takina tētahi kōrero ka riro koutou te huamotanga e te waipuke o te mate, i riro atu ai koutou. Ko tērā te te auē, te tangi hoki a te wahine, ka haere mai, ka kite mai, aah, he, he whanaunga tata tēnei, ka rongo koe ka whati nē, ka whati ka tū ngā, te, te tangi, rongo koe ka whati mai ngā tangi o ngā tūpoupou ka mōhio koe he whānau tata tērā nē. Tērā ka whati mai ngā tūātea, ina tini ngā whatinga o tērā tūātea, ko te kupu mō tēnā ko te kano puapua o te moana. Te nuinga e. e wae mahingia ana e mātou ko te, ngā tangihanga ana. Engari hoki i ēnei rā e, te nuinga o ngā wā hei, hei hiki ake pē te, te mamae ngākau mō rātou kua poto nei ki tua o te ārai nei, hei tuku atu rātou kia haere. He ērā momo ia taku hakapai, nō reira ehara horekau mātou e mahi ana i tērā waiata mō ngā mahi harikoa nei. Ahakoa ko Rongoaue ētahi o ngā, o tēnei waiata e waiatahia ana ki raro, o te motu nei, o Emara, he waiata tangi tēnei nei, he mamae ngākau te ngaronga o te tamaiti. Nō ono he me mihi kau ake ana rā ki te ki waku kaihana e hono tonu ana rā, e hoki mahara tonu ana rā ki a tātou ki tērā o ngā tūpuna whāea ki a Karani Tina, ngā mātua kua korekore hoki konei i ēnei rā. tae atu ana hoki rā ki tā mātou ake Karani, Karani Moetū, Karani Mariama rātou katoa, ko Korei konei ēnei rā, nō ko mātou hoki ngā mahuetanga iho, nō he rapurapu haere kia ora tonu ai ēnei mō ngā rā i tū mai nei, mō ngā mokopuna o ngā rā ki te heke mai.